awle hei zimabawk middle school veng mual katna step ztm worker ho ina an siam a ni a hei ih hei pawh hi an plaster tawp ringawt mai a plaster kim chuang mang si lovin a chungah an plaster a a pang vel hi plaster pakhat mah a awm lo a hei hi ngawihkhat leh sînga-- a ni a an siam na man hle chuan hei heng lai kawng te hi he lai hi a chung an plaster a tawp a hei ti hian a kawh theih a a nghet lo cement hian a hneh lo chuvang in hei hi chu ih a mual pho thlak khawp mai a local council ang chi leh block ang pawh hian in en ni se a va lawh duam dawn ve aw hei. A tha pakhat mah awm lo. Hnuai khat leh si ngah chuan hetiang zat hi a zahthlak deuh chu a ni. Hei heng lai te a khawk hlek hlek thei a. Tui hi tun-- Kum kal ta December thla tanga siam kha a ni a, hei duhthû hi a sâm thlâwt lo a ni hei, tûnah te pawh hei a khawk tep tûp tawh mai a. Repairing an tia a uaka hi step repairing tih a ni a, ama erawh chu a repair na pakhat mah a awm lo tumin plaster ang chauh a ni ta, hei a khawk a khawk nawk nawk mai a ni. hemi an plaster dawn a chung pawh hi tihfai miah loin cement hian plaster tap a nih hmel a a zah thlak khawp mai hei hi
heta tang hianin heta tang hianin private in helai brick rem na chin hi an han ti bawk a. Private a ni hei chu hnu mal. Aw hei chu ka in bul pa Pu Mawn Kim an tih a mi. Chumi ina ama private a brick chin ho hi chu ama siam a ni a. Chuan a chhak lam hi tunah hian han en leng a. Hei pawh plaster ni si a chhuat phah. chauh hi plaster a nia a pang hi plaster pakhat mah a awm lo a khitah a tawp thleng khin a ni vek a hei tunah pawh hian a khawk leh tawp tawp tawh a a zah thlak khawp mai hei hi khawtlang tana thahnem ngai tak hnathawh hi a ni thei lo a ni.

Min lo pek chhoh ve thin a ni. Aw naumahni in in pe a, aw private in in lo pe a, aw.
An vil zui ngai lo reng reng a, an hnathawh hi maw ve bawk a.
Nia
hei tunah pawh hian heng lai te hi a phut dep dup mai a maw hei December thla siam chauh kha a ni hei a phut hian a phut dep dup mai a ni hengte pawh cement hi a in mix tur angin a in mix tawk lo tih hi a chiang khawp mai a kiang ringawt mai a pan lutuk nia heng te pawh.

ber mai a na hei plaster chu a bang vel chu then then chu an plaster ve leh zauh a khi lai thleng khian a lehlam an plaster a lehlam an plaster lo tiang vel chu a ni e tlai thlai hi. pawi khawp mai sum ho te ah te hian a kal ral a ni mai dawn a a zahthlak a ni an thuneitu te pawh hian in an en dik leh thin bawk se a tha tur hi nia a lungawithlak loh. veng chhungpa ho an lu ngawi lo ni ber e, a zawng kha a ni e. Awle hei Zimabawk middle school veng mual katna step zpm worker ho ina an siam a ni a, hei ih hei pawh hi an plaster tawp ringawt mai a, plaster kim chhung mang si lovin a chungah an plaster a, a pang vel hi plaster pakhat mah a awm lo a. Hei hi nuaikhat leh singa a ni a an siam na man ni chuan hei heng lai kawng te hi heng lai hi a chunga an plaster rawh tawp a hei ti hian a khawh theih a a nghet lo cement hian a hneh lo chuvangin hei hi chu-- ih a mual tho thlak khawp mai a, local council ang chi leh block ang pawh hianin en ni se a va lawh duam dawn ve aw hei a tha pakhat mah awm lo nuaih khat leh singah chuan hetiang zat hi. a zah thlak deuh chu a ni. Hei heng lai te a khawk hlek hlek thei a, tui hi tun kum kal ta December thla atanga siam kha a ni a, hei duhtui a sam thlawt lo a ni hei, tunah te pawh hei a khawk tep tuk tawh mai a, repairing.
An tia a work a hi step repairing tih a ni a ama erawh chu a repair na pakhat mah a awm lo tumin plaster ang chauh a ni ta hei a khawk a khawk nawk nawk mai a ni hemi an plaster dawn a chung pawh hi tihfai miah loin cement hian plaster tap a nih hmel a. A zahthlak khawp mai hei hi heta tang hianin heta tang hianin private in helai brick remna chin hi an han ti bawk a tihian private a nih hi chu hmu mal aw hei chu ka in bul pa pu muan kim an tih mi aw chumi ina ama private a brick chin ho hi chu ama siam a ni a chuan a chhak lam hi-- Tunah hian han en leng a, hei pawh plaster ni si a chhuat phah chauh hi plaster a nia pang hi plaster pakhat mah a awm lo a khitah tawp thleng khin a ni vek a hei tunah pawh hian a khawk leh tawp tawp tawp a a zahthlak khawp mai hei hi khawtlang tana.

Tui tui pawh hi an siam atang hian tui hi an pe lo hlim thluan vawi khat mah chu in pe lo.
Nangmahni in pe a
private in in lo pe a.
An vil zui ngai lo reng reng a an hnathawh hi a muak ve bawk a. Nia,
hei tunah pawh hian heng lai te hi a phut dep dup mai maw hei, December thla siam chauh kha a ni hei, a phut hian a phut dep dup mai ni, hengte pawh cement hi a in mix tur angin a in mix tawk lo tih hi a chiang khawp mai a, hei a pan lutuk leh ang a hengte pawh. Party pawh dik tak chuan ti hming chhia ni hming chhia hei hi nuaih khat chi ngam an maw kan veng in hetiang hi kan duh lo hlim hlim hei kan duh lo zti hnathawh hi kan duh lo ti ang hi.

ber mai a na hei plaster chu a bang vel chu then then chuan an plaster ve leh zauh a khi lai thleng khian a lehlam an plaster a lehlam an plaster lo tiang vel chu a ni e tlai thlai hi. pawi khawp mai sum hote ah tih hian a kal ral a ni mai dawn a a zahthlak a ni an thuneitu te pawh hian in an en dik leh thin bawk se tha tur hi nia a lu ngawi thla loh veng chhungpa ho an lu ngawi lo ni ber e a zawng kha a ni e.